Buna hakyky realny ýoldaş bolduk ikimiz. Hakyky. Awtobana çykyp görem aga öň. Şey. Hawa. Onuň üçin awtobanym. Sen tanyşdyrdyň maňa.
Hawa. Aý gowy bolupdyr gat. Gat gowy. Muzikalny bir zat okadyňmy? Ömrüm şonda geçdi diýseň. Şeýlemi? Hä? Nirde? Nemede? Obada 5 ýyl. Seks pemke diýýäs sende. Hawa. Aýdyň şu bereket taýhan birleşik. Aha. Akarjan ugruna şo taýda okadym. Ha.
Soň gönüm orta mekdep otardym. Soňam bäri dana törebe bar. Hawa. Şoňa ýüzüm men. Hawa. Konservatoriýa.

Deň okap, deň girip, deň gutardyk, bärde-de şeýle. Umyt uza senden? Hawa. Näme üçin deň gutardyňyz onda?
Ol maňa garaşdy-da bäri girmegim üçin.
Men pikir etdim, näme üçin sen-ä aýdym aýdýaň, olam saz çalýar, maşgalaňyzda bir aýdym sazam. Hawa, bar, bar.
Barmy? Hawa, meň babam dutarda, babam pahyr dutar, tarda-da aýdýar, durtarda-da aýdýar. Kakam hem bagşy. Atabaý Çawlyýew halypam ondan aýdýardy. Daýlamam aýdym aýdýaram bar diýipmişsem bar. Aý opşy näl indi ejem tarabam kakam tarabam iki tarabym sungatly. Ha, düşündim, düşündim. Ilki aslynda näýlekdi Umyt aýdym aýdýardy. Men saz çalýardym. Umydyň inçejikden bir üýtgeşik sesi bardy. Kakşy Amandurdyýew halypaň ýolundan gidýärdi Umyt. Bardan bardan bilem o. Öö bolaý da ses o. Be? Aýno şeýdip. Şol ýaşyn bir neme etmek. Hawa şol ýak üýtgeýär. Olam üýtgeýäniňkide üýtgeýär öýdýän. A menem märe bir indi näli 2002-nji ýylda men uje obada toý zat sowup ýörün. Näçe ýaşynda bolýar aýal?
Indi 90-njy ýyllar 2002 bolsa 12 ýaşymda bolýar-da. Toý sowuk näl-a? Kim ýör diýse gidilýär-de. Hawa.
Ýör jigim bäş aýdym aýdyp berdi. Ýör diýip ýöne nä toý sowmak-da şolam. Hawa. Barybam bäş aýdymdan oňduranoklar. Oň diýse-de oňamyza höwes baby bar. Hawa. Onnoň ýöne 2004-de uje men konkretno obaň, obaň toýlary, töweregiň toýlaryny sowuk başladym. Onda 20 ýylla gidip otyr. Awa, da şükür.
Ondan bir gün şu muzykal mekdepde pianino çalyp hiňlenip otyrdym. Akordeon mallum belli. E, gowy sesiň bar aýdýan diýip. Aý, borlaý, mallum men saz çalaýyn aýdy. Soň kakama diýipdir da onda. E, şu kiçiň sesi gowy sen. Şuny bir bem edip göräý, diňläp göräý diýip. Rahman bilenem goňşa ikimiz dost hem goňşy hem klasdaş. Rahman ýöne muzkanlyny okamady. Ondan şo wagtlar Rahman hem höwäsjeň aýdymada gaty höwäs edýärdi. Aýna bir gün öýe çagyryp Kakaman aýdyň aý ikimize. Şonda garaz bir nemedendir da bir tagamjyk alandyr da.

Käbiri diýýär, meň halypam ýok diýýär. Ýöne şu dogry däl diýýär. Şol elinden tutup bir zat öwretmedigem bolsa, şol birinden bir zat görüp öwrenýän bolsa, meň edil gönümel halypamam bolmasa, men şuny halypam hasap edýän diýmeli şo diýýär. Ýok, ol hökman elinden tutup öwret, öwredeni bilen halypa onýanrak zat däl-ä, kiçikäň Meselem men Nurada näme üçin halypa diýen? Hem hemmesine de halypa diýen, hemmesini hem diňleýärdim. Ýöne has ýüregime ýakyn bolany Hajy Ýalda Mezitdi. Men Nury halypanyň kän diňleýän, gaty daže ilki aýdyp başlaýamda da şo gaty görme sözlerim. Şoň bilen şol aýdymlary aýdýardym. Kakajan söýün has diýip bagşa bilýän halypa. Hawa. Şoň aýdym bilen tanandym oňa. Kakajan bilen birinji toýa gitdim men. Şeýle.
O ilki söýgim sen gonça. Şol aýdym bilen oba içinde tanandym. Ýöne has ýüregime ýakyny elbetde Hajy Ýaldaberdi. Haçan tanyşdyň Hajy bilen? Halypa bilenmi?
E, halypa bilen ara Tanışlyk ýakyndan şo Jady gözül diýip bir aýdym çykardyk 2009-njy ýylda. Ana şol aýdymda has ýakyndan salamlaşyp zat edip gürleşip zat edip görenim. Ýöne men gat ülemen balýaçykdym da şeýle bir ýagdaý boldy Mekan Şalmedow intä gaty tanalanokdam şo wagt. Olin öne konkret toya gidýär, toya kän gidýär. Ola ýöne klibi zat ýokdy dara diýjek bolýanym. Ýöne toya hadowa ýöreýärdi. Seks penka da kän barýardy. Onda Halipa hem şu wagt Bagtyjan albomyny çykaýan wagtda ara. O owada ne meýdana zada gidýärdik da. O hmm. meýdandan geli o adam gijräk gelinýärdi. Garaz ýa pagta zat ýüklenip zada gijräk gelinýärdi. meýdandan gelýän olim ses gelýär halypaňka meňzeş la toý gidip dur obada daýym ses gelýär bäh eý halypa aýdýa öýdýän diýip öýe ylgap baryp eşiklerini çalşyp durman ylgap git şolar ýa gaty ölemen bar eşigi daru halypa barýan bulam diňe şol on birinji albom bagtyjan albomyndan sypdyrýar daru mekanyň Märekede bar indi görnenok bulam. Howa bilýäňmi, muzkandyň, muzkandyň yzda oturýandygyny, bagşam muzkandyň yzynda durup, ýanynda durup aýdylýardy oňa. Apparatdan bukul ora görünmän nurtda ol. Gapdalym menem, aý, bagşy öň gözleýän däl, halypa. Gaty meňzeşdi Mekan sesi-le şo wagtlar. Men seretsem Mekan Žalmet-dä ol aýdyp duran. Şonuň ýaly çala meňzeşem bolsa, göni halypa durup ylgaýardym-da.

Ay gowy söz ha o erbet. Gowy söz ha o.
Sagaman bar, sagaman sowa. Hawa, hawa. Sagaman gel. Ýagşy niýetde.
Hawa, hawa. Nuryny diňleýädim, Hajyny diňleýädim diýýän. Hawa. Sen onda da öz öz stiliň bar, öz ýoluň bar. Indi bar aýagyň. Sen şolary gaýtalaňak diýjek bolýaryn. iki müň ýedinji ýylda sekizinji ýyllarda ol aýdymçyň ýanyna gitdim bul aýdymçy kän toý akidýärdi agam bardy meň şäherde restoranlardaky toýlara kän akidýärdi meni
ikinji parkyň içindäki toý mekanma şonda halypaň o ýaňky kurbik neresse bardy kerimilýa Jaňly üýşüp bir gaty obýomly toý boldy şo toý. Aý hemme halypalar otyrdy arada sahnada da. Hmm. Şo toýa baryp ek garaz gidýärdim hersinden bir ne näme toý sistemada gerek bolsa alýardym da. Ondan iki tarabam bar menden. Düşündiňmi? Hawa.
O tarag diýse-de bar, bu tarag diýse-de bar. Men ýöne başdan o herki bir aýdym ýatladyga. Şonda eýýäm sen başgaça e, nemeler duýulýar. Ha, halypa, halypa özüm diýýär maňa. Muňam bir üýtgeşik öz nemesi bar diýip. Ýöne zapysta dogry. Zapysta özüm näil öz heňim diýilýär, ýöne şol ýaly neme, ýöne toýda Toýda men şu men meňze, indi meňzemek dällere. Düşündiňmi?
Ýöne bolmalysam şeýle görmeli, öwrenmeli, siňdirmeli, ýöne öz ýoluňy tapmaly. Beýikleriň ýoluny dowam etjek bolsaň diýýär. Olaň yzyndan ýöreme diýýär. Sebäbi hawa, sebäbi olaň özleri biriniň yzyndan ýöremedi diýýär. Olaň özleri öz ýoluny açdylar diýýär, öz ýoluny goýdular diýýär. Şolaň yzyny dowam edesiň gelse, sen hem öz ýoluňy tap diýýär. Şol zat dogry aýdýar. Halypa bilen soňky eden duetlerimiziň içinde iň ýörän şu laýdyň. Nähili boldy şu laýdym bara? Golsun goýduk halypa bilen de. Agşam sagat 8 töwerekdir de şon ýaly akdyrlar. Welin şu wagt körpe Hajymyrat oglum garaşýardyk dagy, bäbe garaşýardyk şo wagt. I gosoý otykagyň öýdäki jaň edýär. Men gidip barýandyryn diýip. Indi men aýtmaly ýerim goýup bolduk, indi halypa goýup otyr diýdimde. Boldy, boldy, bar sen ýöre diý halypa. Ýöre, ýöre sen diýip. Aý, indi men bolnisada durnaýyn-a, gel-de halypaň özi, meýilýäniň. Aý, bir sagat ýitýän diýipdim. Bä. Gel şonda Hajymyrat diýip halypaň Ha. özi dakýşy şol adam. Adyny eýe bolsun. Sag bol, sag bol. Gowy taryhy bar bul aýdymyň.
Şu sen hä? Hawa bu men. Ýöne duetlerde meňzeş bardyr agam. Hawa hawa. Tä men halypany diňläp soň gost goýan ýerimem bolýar. Ýöne munda men birinji goýdum.

Aýtdyňow muny aýdymy. Prýam jüňkde. Meň kabul edişimde şony ýaly. Türkmen owaza klip etdikde welin gaty gowy gördiler.

Birinji gezek daş ýola gidişim Ay şäheriň içinde de ýakyn ýollarda da gidip ýöremzok da gara. Ilki daş barlamaly ha.
Ýakynly boý bartam demek.
Ýakynda bildiren ha.